Croeso nôl i chi, ni agor drysau'r clwb llyfrau nesaf a llyfrau newydd i blant sydd gan Delyth Ifan o'r cyhoeddwr adnoddau addysg ar ein cyfer ni pnawn yma. O croeso ato ni Delyth, braf iawn i gadw gwmni di unwaith eto. Nawr i unrhyw un sydd ddim yn gyfarwydd â'r cyhoeddwr, cyrnoi, cyhoeddwr adnoddau addysg, ac uh, llyfrau addysgiadol i chi'n wneud fel arfer, ynde? Yn bennaf, ie.
Wel, cwmni gyhoeddi o fewn Prifysgol Aberystwyth i ni, ac er yn yn draddodiadol yym wel dwi'n ddechreuo ni jyst yn coeddi adnodde ar gyfer athrawon ar safell ddosbarth erbyn hyn i ni di ehangu ni'n coeddi bob fath o lyfre dal i neud gwers lyfre a geiriaduron a phethe wrth gwrs ond hefyd e-lyfre nofele apiau amrywieth eang ar gyfer plant a phobol ifanc. Ie, amrywieth eang, a chi'n sôn fan'na nawr am y nofele a phethau fel 'ny, a 'na pam 'ych chi 'ma heddi i sôn yndyfe? Cerwch i ni trwy nawr. Beth yw, beth beth stan ni o flaen ni fan hyn de? Alright te. I ddechrau de, dechreuwn ni gyda uh, cyfres Mansi a Nel, cyfres o ddeg o lyfrau. Addasiadau yw nhw o'r gyfres poblogaeth Saesneg y Mole Sisters. Byddwn ni'n dweud falle bod nhw'n fwy addas i rieni neu oedolion i ddarllen gyda plant i a tair i bimp oed, llyfrau falle darllen cymryd i'r gwely ma, am ddwy, wel, dwy chwaer fach, cymeriade hynod o hoffus, yym tipyn o ddrygioni a hiwmor yn y llyfre, a ma' nw'n gorffen yn, pob stori'n gorffen yn anrhyfeddus, felly'n addas iawn i'r plant bach cyn myn' i gysgu fydden i'n gweud, ma' nw a ma' nw 'di ca'l eu darlunio'n hyfryd hefyd. Ie, ma' hwnna'n bwysig yn enwedig achos ma' 'dy fi mab tair mlwydd oed a llunie sy sydd yn bwysig achos dyna fel ma' fe'n gweld y stori... Ie ie. ...ynde trwy llunie ac ati a ni sydd yn darllen y stori iddo fe wrth gwrs ond yn, yn sicr, a mae hein yn, yn ddiniadol iawn. Ond mae, a mae'n elfen, a mae, mae llyfrau'n gwella trwy'r amser mae'r diwydiant cyhoeddi wedi disblygu gymaint, a chmo, mae o'r safon ucha gysyll ag, ag unrhyw iaith erbyn hyn. O, fi'n mwynhau'r stories, mwyn o fi, mwyn o fi. Ond wedi falle rwy'n bach mwy eiddfed, mae dyn ni'r uh, a Jac a Jess. Odi, mae'r ein yn, hon yn gyfres gymharol newydd, um, wyth o lyfrau ga, wedi sgwennu gan Christa Richardson, mae hi wedi bod mewn gyda chi yn y, yn y studio, dwi'n deall. Um, mae ped, pedwar o'r llyfrau yn straeon antur mewn gwirionedd, a jyst yn dilyn uh, Jack a Jesse i e. A wedyn mae'r pedwar arall, mae elfen storiol i'r pedwar arall, ond maen nhw hefyd yn cyflwyno ffeithiau fel um, y Barcet Coch yng Nghymru, shwt i wneud sudd mas o flodau scawen, yy shwt mae wneud batik, a wedyn pethe fel y y cwrwgl a'r afon Tywi. Ffordd dda o gyflwyno ffeithiau, ond mae'n ffordd eitha hwyliog difyr. A a falle mwy ar gyfer pobl yy wel plant saith i naw oed, falle sydd ddim yn cael Cymraeg gartre ar yr aelwyd, sy'n gallu dysgu Cymraeg. Ond mae'n addas i bawb, wedi gweud hynny, ie. Ie, a plant fydd yn darllen i, i hunain wrth gwrs. Ie, ie, ie. Felly mae'n mae dda bod nhw'n reit dene, bod nhw ddim achos odi. Does dim byd gwaeth na reit darllenwch hwnna, yn dyfe, bod bod wedi cael... Ie. Dwi'n gwybod bod rhai athrawon yn... rhai athrawon yn eu defnyddio nhw fel llyfrau darllen mewn grŵp, ond maen nhw hefyd yn gwerthu'n boblogaidd iawn gyda chimod, boblogaidd iawn gyda theuluoedd hefyd i ddarllen yn annibynnol, ie. Ie, a felly fysen i'n pori trwyddo nhw gynne, a maen nhw'n lliwgar iawn yn dyn nhw, felly maen nhw'n hollol sylw mewn ffordd lluniau. A lluniau gan Ann Lloyd Cooper, mae awdu, um, arlunydd sy'n hmm. gweithio dipyn i ni. Yn wedi yr oedran yna hefyd, achos newydd dysgu sut i ddarllen yeah, yn yeah, yeah, newydd yeah. dysgu sut i ddarllen yn annibynnol falle yeah, hefyd. Yeah, yeah, yeah. Um, achos mae dipyn o beth i, i blentyn just eisiau cydio mewn llyfr, mm. achos mae eisiau gymaint o bethau eraill yn dal i oh, sylw. Yn, yn union. A falle dyna na pam ni wedi mynd ar drwy dde-lyfr. Mae'r ein ar gael hefyd fel e-lyfrau ac i'r athrawon wedyn os ydw rwy'n am ddefnyddio nhw'n yr ysgol. Mae gweithgareddau ar-lein a um, beth o'n i'n mynd i ddweud, yr eirfa hefyd, falle os ydyw rhieni sy' sy' ddim yn hyderus iawn yn yn y Gymraeg yn dyfe? So ma' dewis 'da nhw o bapur neu iPad? O- oes neu tablet be bynnag sydd angen iddo fe. Ond hefyd wedyn bach yn henach yr y nofele. Ie o yn un o'n ffefrynne personol i yym gan awdur o talentog a hynod gynyrchiol y diweddar Gareth Eff Williams o'dd e'n he- bleser pur i gyd-weithio ag e a ma' hon yn wel un o'r rhyfele gorau bydden ni'n meddwl sydd ar gael i'r arddegau, mae'n, chimod, ma' ma', wel ma' ma' ambell i olygfa weidly yna wedwn i, fela, ond ma'r tensiwn, mae'n mae'n ma'r ma'r stori yn arbennig o dda am ferch o Lithuania sy wedi dianc o Lerpwl i ogledd Cymru, mae'n cael ei llofruddio, mae'n mae'n eitha' gwaedlyd ar y dechre, ond ma'r tensiwn a ma'n adrodd y digwyddiade sy'n arwain at y llofruddiaeth a beth sy'n digwydd wedyn. Wrth gwrs nofel y ditectif, un o chwech yw hi, ond fy ffefryn personol i. Ac ar hmm. gyfer pa oedran?
Um, o, bydden ni'n gweud o rhwng un ar ddeg a phedair ar ddeg, rai i'r ar ddegau cynnar, ie. Yeah. Hmm. Yeah. Ac ydy'r dewis ar gyfer llyfrau i'r oedran yna yn gwella yn, yn Gymraeg? gwella, mae ma, oh, ma torres o lyfrau i'r plant ienga, mm. mae'n eitha da i'r oedran cynradd i gyd, ond mae mor anodd, dyna pryd chi'n dechrau colli yy darllenwyr a pan ma' nw'n cyrraedd tua'r un ar ddeg 'na a wedyn ma' ma' raid i chi ga'l rwbeth sy'n gafel a gafel yn syth a ma' mwy a mwy o ddeunyddie yn dod 'na mwy o lyfre ch'mo' ma'r dewis yn yn yn gwella bob dydd ond ch'mo' ni wrthi nawr yn yy paratoi tair nofel wreiddiol gan Manon Steffan Ros, Jon Gower a Sonia Edwards i'r arddege chi'n gwybod, a maen nhw'n gafael yn syth. O'n i'n modern, yeah.
modern, cyfoes iawn, a o'n i'n mor lwcus gyda'n hawduron i'r dyddiau hyn, chymod, mae ma dewis da awduron talentog iawn iawn ar gael. A, a sôn am bod yn foder, mae hefyd ych chi app arbennig. Wes. um, Wel, mae'n app gwastraff ni'n seliedig ar y llyfr uh, gwastraff sy'n ymwneud â'r ymgylchedd a sut i waredu gwastraff a bethau, ond mae'n llawn pob fath o, o gemau fel cyfri teiers yn erbyn y cloc yym paru geiriau odli, felly er falle bydde'r plant ddim yn ymwybodol bod nhw'n dysgu, mae'n arbennig o dda yn ystod y gwyliau ble mae'n hybu sgiliau rhifedd a llythrennedd heb fod y plant yn ymwybodol o hynny bydden i'n gweud. Mae fel cuddio llysiau yn y pupur. Yn union, odi.
A mae... bydden i'n gweud bod ap ar gyfer plant rhwng bump i saith oed yndyfe, ond hynod o dda a rwyf am am ddim wrth gwrs ar yy Google Play a'r App Store, felly mae hwnna'n